Nilqakom, eżis ħbib tagħna. Il-programm tal-lum, il-ħaddiem f'dan il-pajjiż, kemm hu stmat. Int, jien, dawk li taf inti, Iċ-ċittadini Maltin, aħna poplu tal-ħaddiem. Aħna l-ħaddiema, min ħaddiem tal-Eid, min ħaddiem professjonali, min f'sana jew f'oħra. Aħna, kemm aħna stmati? Int, tħossok stmat? Dan huwa s-suġġett li għandna llum. Jien Edwin Vassallo, f'isem Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja, Libertà, Hawnhekk mill-istudios tal-Public Media News qegħdin niltaqgħu magħkom għal din ix-xandira, għal dan id-djalogu. Flimkien ma' Karmenu Borg u llum il-mistieden tagħna żagħżugħ, Jake Muscat. U propju se niddiskutu dan is-suġġett. Se niddiskutu das-suġġett ftit ġimgħat wara l-ewwel ta' Mejju. L-ewwel ta' Mejju dejjem iqanqal sensazzjonijiet ta' festa ta' partiti politiċi tal-Gvern u l-Oppożizzjoni u oħrajn li jitfgħu ħarsithom fuq il-ħaddiem. Imma matul is-sena, il-ħaddiem kemm huwa stmat? Il-kelma solidarjetà mal-ħaddiem xi tfisser? Fil-fehma tiegħi, solidarjetà mal-ħaddiem għandha tkun tfisser impenn biex dawn il-ħaddiema f'kull settur jakkwistaw kwalità ta' ħajja aħjar. Il-mistoqsija, qegħdin nakkwistaw kwalità ta' ħajja aħjar, minkejja li forsi llum jew f'dawn l-aħħar jumej bdejna nirċievu anke ċ-ċekkijiet, il-famużi ċekkijiet tal-Gvern, imma minkejja kollox, minkejja dawn l-għotjiet, minkejja din iċ-ċajċa, aħna qegħdin ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar f'dak li hu ambjent, ambjent fiżiku, l-ambjent morali, l-ambjent soċjali. Solidarjetà huwa valur li jixpruna li jwassal biex jittieħed, biex ikun hemm atteġġjament, loġika ta' raġunar, u mhux kelma biex iżżejjen id-diskors. Mill-kliem irridu ngħaddu għall-fatti. mill-kliem għall-impenn u impenn li jfisser deċiżjonijiet favur il-ħaddiema ta' kull settur u mixja tal-ħajja. Sabiħ li fl-ewwel ta' Mejju nisimgħu ħafna diskorsi fuq kemm hu mportanti il-ħaddiem u x'deċiżjonijiet sa nieħdu. Imma l-ħaddiem huwa dak li jħallas l-ispejjeż. Min hu l-ħaddiem f'dan il-pajjiż? U ħa niddiskutu dan l-argument li għadni kemm semmejt. Inħarsu lejn il-poplu tagħna u naraw fih ġens ta' ħaddiema. Illum il-ħaddiem huwa dak tal-moħħ daqs dak tal-id, dak li huwa impjegat u dak li jħaddem, dak li jaħdem manwalment u dak professjonista. dak li jaħdem mal-gvern jew dak li jaħdem mal-privat. Iżda minn fost dawn hemm dawk li għandhom bżonn aktar għajnuna, dawk li l-paga tagħhom tħalliet baxxa, dawk li bil-paga minima qegħdin imissu mal-esperjenza tal-faqar. U naqsam esperjenza. Din il-ġimgħa jiena rċivejt żewġ telefonati ta' nies li sit il-kera mhux sa jġeddilhom u ħa jispiċċaw barra fit-triq. Waħda qaltli ħija sa jispiċċa barra fit-triq Edwin, tkun taf xi mkien fejn jista' jikri imma mhux b'għoli ħafna. Ieħor raġel ta' familja ġab il-mara u t-tfal qalli aħna qas garaxx għadni ma nista' nsib. biex forsi l-mara u t-tifla jorqdu fil-garaxx u jien norqod barra fil-karozza, jew almenu jkollna fejn inpoġġu l-affarijiet. Illum, dawn it-tip ta' ġustizzja soċjali kif qegħdin narawha sseħħ madwarna? Dak il-ħaddiem li qed jaqa' fil-periferija tas-soċjetà u meta s-soċjetà aljenata dawk li jistgħu jkunu aljenati, u aljenati għax ma jagħtux każ il-problemi ta' ħaddieħor. Karmen. Tajb, nibdew minn għadux minnu l-ħaddim, ħanajdu għek. Il-ħaddim u dak li għet jgħix bil-frott ta' xogħlu. Ġifiri, minn għet jaħdem propjament min huwa min għandu qed jaħdem ma' xi ħadd, dak huwa l-ħaddiem l-employee, imma imma dak li qed jaqla frott ta' xogħol huwa l-ħaddiem. Ehm, bħala klassi tal-ħaddiem ma ngħidu hekk mhix antika ta' skemm naħsbu dal-aħħar 200 sena żviluppat, jiġifieri ehm, ma nafx hekk forsi ħa Forsi dak li jkun ħadan, imma imma dak kien hemm ktieb jismu The Making of the, work, of, the work, of the English Working Class eh, fuq il-ħolqien ta' klassi tal-ħaddiema fl-Ingilterra. ċertu Thompson kien kitbu. Ek taqraħ tibda tinduna kif tiżviluppa l-klassi tal-ħaddiema. Bdiet ma' dik l rivoluzzjoni industrijali, ġifier meta meta bdew jitjoħolqu l-fabriki, bdew jinħolqu l-industrija, għalla fej qabel kellek il-bidwi li jgħix u kien jaħdem u l-familja tiegħu f'daqqa, da bdew jaħdmu bħala mod individwali bħala ħaddiema ġo fabriki. U nies li kienu jaħdmu bħala grupp, qabel ħaddiem qabel qabel rivoluzzjoni industrijali, il-ħaddiema kienu jew bidiewa fl-alqa jew inkella kienu kull l-avvant ma xi ħadd ġewwa stabiliment li naf ma studaxxa. U waħda mir-riżultati tal-twelli ta' kasra l-ħaddiema, Malta kienet differenti x'Malta ma kienx fabri kien ma kellna t-tarzna, fejn il-kasra l-ħaddiema kienet konċentrata fuq it-tarzna bażikament. Meta tweldet il-kasra tal-ħaddiema, kellek għall-ewwel darba fl-istorja tal-umanità ħafna nies jaħdmu f'daqqa f'stabilimenti kbar li ma kinux il-sira. Imma kienu liberi, għax qabel eh, xogħol di massa kienu jkunu l-iskjavi kienu jagħmluh. Eh, iktar fi żmien l-Imperu Roman, dak li eh, dak li sjaħbu f'daqqa ħafna kienu jkunu skjavi. Mbagħad min kienu kull liberu kienu jkun ċittadin awtomatikament Roman. Imma imma fid-dinja moderna, dak fis-seklu mis-seklu 18 il qudiem li titwet il-klassi tal-ħaddiema. U klassi tal-ħaddiema kellha numru ta' ġlidiet U din importanti nifmuha, ġifiri ċertu affarijiet ma kienux ġew komuni, per eżempju, l-idea ta' union biex inħolqu trade unions ma kienx faċli, l-Ingilterra kellek eh, gwerra siħa, gwerra violenza ġifiri, kellek mitu n-nis. Eh, Fil-kas ta' Malta, meta bdejt l-unions, per eżempju, l-ġew kazjoni, kienet wilda bil-moħbi ġew għattajtna. Fil-1943, għal xax kanta del gwerra, l-ammiraliet ma kienx taħalli assembli ta' gruppi ta' nis, ġifiri, Ġidik il-klassi tal-ħaddiema hija xi ħaġa li evolviet u li bniet soċjetà is-soċjetà moderna kif nafu għallum. Il-klassi tal-ħaddiema u l-borgezija, ġifi l-middle class li kienu jinvestu l-flus tagħhom fl-industrija. Ġifieri, fil-waqt li qabel kienet il-nobiltà li kienet tagħmel il-flus minn mill-art li jaħdmu l-bdiewa. Dik kienet il-nidwa rivoluzzjoni industrijali. Issa, Illum il-ġurnata kif ħadim għandha sfidi li qatt ma kellha qabel daqshom, eh, bażikament. Skużawni, għandek l-innovazzjoni li dejja ta' ta' innovazzjoni, ta' teknoloġija, imma wkoll kif qed anke pereżempju Malta għandna patterns ta' xogħol li qed jinvolvu importazzjoni ta' klassi oħra tal-ħaddiema bi ftit ħlas U allura eh, qed wassu biex il-pagi biex inżammu l-pagi baxxi pereżempju. Għandek ukoll sfidi kbar għal klassi tal-ħaddiema eh, nuqqas ta' pagi kif ukoll il-mod ta' ħajja kif idjajxu kif tistanti bil-paga bniedem pereżempju paga minima jew inkella paga anki mhux minima imma paga normali tixi post fejn toqgħod. Anki tikri sajt impossibbli. Ġifieri hawn sfidi kbar il-klassi tal-ħaddiema Qiegħda teffaċċjhom. Jiena jiena niddejja illi fjum sal-sadar jum il-ħaddiem, imma fl-ewwel ta' Mejju, minflok ma naraw nies li huma fis-settur tax-xogħol jitkellmu, naraw politiċi jiftaħru bil-achievements politiku tagħhom. U din huwa tradiment għal-ħaddiem. U l-fatt li l-poplu Malta qasbis jidhru minn moħħu li insomma xkuħa ħafna jidhru minn moħħhom ta' ma jisu donnu għaw passività fuqha li minflok ma naraw il-ħaddiema jitkellmu fuq l-issues tagħhom, qegħdin naraw il-politiċi jikkapparaw dan il-jum u jgħidu affarijiet ħafna daqas għandhom x'jaqsmu mal-ambjent tax-xogħol, imma sempliċement propaganda politika qed tisma' kull sena il-famuża xi ħadd kien semma l-logħba bil-banana ta' min l-ittwal, il-banana tal-Brażil jew inkella tal-Afrika biex niftehmu. Imma imma dek spiċċat il-politika Maltija u fil-fatt rajna wkoll anki fl-ewwel ta' Mejju fil-manifestazzjoni ta' żewġ partiti, li żewġ partiti kienu eh, inkwitati. Wieħed effettivament kellu isu corner meeting u liħor naqsu l nies ukoll. Ġifieri, u fil-fatt eh, din ta' ċekkijiet naħseb jiena hija forma ta' reazzjoni għal di sitwazzjoni. Jiena nixtieq ngħidlhom in-nies li jisma' li ħad irċievi ċekk Ħa tifraħ ftit, imma b'da ċek ma ħibidillek xejn. Jiġifieri jekk inti trid l-affarijiet jinbidlu b'da imbutta daq xejn, għaliex eh, inut li jibgħatlek ċek ta' 100 euro, ħa kemm jista' jibgħatlek. Eh, daka l-ispejjeż li għandek fil-ħajja qasqas biss ixxommhom, jiġifieri. Ehm, u nibdew nimbuttaw biex il-pajjiż il-ħaddim jieħu li ħaqqu. Xi ħaġa li anki San Pawl jeda ħaddim ħaqqu ħlasu, ġifieri mhix xi ħaġa Qed ngħid ta' barra minn hawn. Jake, il-kummenti tiegħek.
Naqbel perfettament ma' dak kollu li qal Karmenu. Li se ngħid u minn punto di vista ta' żagħżugħ u student qegħdin naraw f'Malta brain drain ta' żgħażagħ u ta' studenti. Issa, Li qed jiġri hu minħabba dawn il-kundizzjonijiet li l-ħaddiem Malti qed ikollu jaffaċċja, pagi baxxi, kera għolja, spejjeż, eċċetera u kif ukoll in-nuqqas ta' opportunitajiet, qed ikollna problema li dawk l-istudenti li jiggradwaw hawnhekk hawn Malta qegħdin ifittxu jew jkomplu jistudjaw barra jew imorru jgħixu barra u jaħdmulek hemmhekk. għax isibu aktar opportunitajiet u pagi ferm aħjar. U x'inhu jiġri ehm, minħabba dan allura? Dawn in-nies li qegħdin jitilqu trid tibdilhom ma' bl-Ingliż labor force ieħor bil-fors biex tkampa. Allora x'qed jagħmel il-gvern? Ehm, li qed jiġri u qed tinnaraw din il-problema ta' l-immigrazzjoni tal-massa li mhijiex separata minn mal-problemi ta' l-isfruttament tal-ħaddiem, anzi hija parti kbira mill-kaġun tagħha. Qegħdin naraw illi ehm, tul dawn ehm, l-aħħar snin eh, b'mod speċjali qed ikollok l-skilled labor tiegħek, allura dawk li gradwati ngħidulhom li qegħdin imorulek barra minn Malta u Malta qegħdin indaħlu dak li jissejjaħ l-unskilled labor. U dan bażikament qed indaħluh u jitħallsu ċiċri u jagħmlu xogħol xi kultant anka ta' periklu kbir. Kemm il-darba rajna fl-aħbarijiet dak waqa' minn fuq il-krejn, dak waqa' fil-sit tal-kostruzzjoni u kemm il-darba jinserta li jkun barrani dan l-lavrant. Għaxin wara kollox huwa xorta waħda għal-kemm u barrani huwa bniedem uman għandu d-dinjità tiegħu u ma jistħoqlux li jiġi sfruttat. Anzi,
ibqa' possession konna ngħidu l-Parlament. Ħalli nidħlu fl-argumenti u ibdinti issa. Ħalli nidħlu fl-argumenti fejn użajt il-kelma Karmenu l-isfruttament tal-ħaddiema u l-ġlieda tal-ħaddiema. Wara l-introduzzjoni teknika fuq il-ħaddiem, ħaniġu biex ħanamlu l-kontijiet Malta fuq il-problemi li anke qed issemmi inti. Hemm studenti li wkoll jekk joħorġu mill-università jew mill-MCAST bis-salarju ta' professjonisti ftit li xejn jistgħu jixtru l-proprjetà fejn jistgħu jkollhom familja. Dawn huma l-ħaddiema ta' għada. Hemm dawk li jixtiequ jkollhom l-ulied iżda jridu jaħsbu u jikkalkulaw qabel għaliex jafu li bil-loans ma jistgħux ilaħħqu mal-ispiża tal-familja. U rridu nagħmlu l-kontijiet ma' dan il-fatt il għaliex Malta qegħdin nispiċċaw wieħed mill-inqas mill-pajjiżi bl-inqas rata ta' fertilità fl-Unjoni Ewropea. Għandna ħaddiema pensjonanti li l-għoli tal-ħajja saret għalihom pjaga. Għandna ambjent li fih jgħixu l-ħaddiema tagħna li bil-kilba għal aktar flus u aktar flus u d-dipendenza tal-gvern fuq il-bini rridu nibqgħu nibnu nibnu. U allura nerru l-ambjent li fih qegħdin ngħixu. Għandna l-edukazzjoni ta' wliedna li bl-iskuża tal-inklużjoni biex nagħmlu weħfef l-ideoloġija tal-ġeneru qed nispiċċaw noħolqu soċjetà ġdida fejn in-normalità qegħdin neqirduha u dak li mhux normali qegħdin insejħulu normalità ġdida. Għandna servizzi tas-saħħa li bħala infrastruttura ta' servizzi ma tiflaħx għad-domanda u l-lista għall-kura qed titwal. Xi ħadd semmieli, bagħatli messaġġ, il-poliklinika ta' Birkirkara ilha magħluqa għal refurbishment tliet ġimgħat biex imbagħad in-nies minn Birkirkara jiġu l-Mosta jew imorru l-Furjana u mbagħad qed ikun hemm kju jew inkella servizzi li ma jkunx tal-kwalità kif wieħed jistħoqqlu. Għandna l-kultura u l-loġika tax-xejn mhu xejn li qed jiddemoralizzaw l-moralità li ġġib fix-xejn id-differenza bejn is-sewwa u l-ħażin u l-ħażin sar sewwa. Minħabba f'hekk il-bniedem qiegħed, kulma jmur, isir numru u oġġett. Għandna l-ġlieda għal poter akkost ta' kollox fejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista ma għadhomx relevanti mal-iskop u l-valuri li kienu organizzati biex iħarsu u jippromovu. U ċoe, wasalna f'sitwazzjoni fejn il-ħaddiem illum qed ikun ukoll użat mill-politiċi, sfruttat mill-politiċi u fejn qabel kellna l-ġlieda tal-ħaddiem biex ma jkunx sfruttat minn min qed iħaddmu, illum għandna sitwazzjonijiet reali fejn il-ħaddiema wkoll jistgħu jkunu sfruttati minn min qed iħaddimhom minkejja l-liġijiet soċjali li għandna, imma għandna l-politika, il-gvern, l-establishment politiku li jisfrutta lill-ħaddiema. Quddiem din is-sitwazzjoni kollha irridu nagħmlu l-kontijiet ma' dawn il-fatti, dawn huma fatti, mhux opinjoni, fatti. Żagħżugħ li jitkellem f'isem iż-żgħażagħ, x'inhi r-realtà għalih meta tikkunsidra dawn il-fatti kollha?
Eh, kif kont qed ngħid, eh, ir-realtà diki. Mela biex intik eh, linja kronoloġika, mela għandek Eh, perjodu ta' ħajtek fejn inti mort l-iskola, studjajt, għaddejt, mort l-università, gradwajt. Issa wasal iż-żmien fejn kif jgħidu tibda l-ħajja vera, ċoħe l-ħajja tax-xogħol. Mbagħad hemmhekk jibdew jidru dawn il-problemi veri ta' jekk jiena nixtieq nrabbi familja. naffordja. Ejja ngħidu anke forsi ma rridx nrabbi familja għax forsi mhux kulħadd maqtuħ għalija. Imma anke tkun waħdek. E, tant oliet il-ħajja illi e, kważi kważi jekk inti eżempju tgħix mal-ġenituri tiegħek laqas biss jaqbillek tipprova tipprova toħroġ għax tispiċċa eh, tissellef tant li tispiċċa ħajtek kollha b'mażra monqok tħallas id-djun ehm, biex tkun tista' sostni lilek innifsek. Issa parti minn hekk eh, kif semmejt għandna wkoll il-problema tan-nuqqas opportunitajiet hawn Malta. U minħabba dan kifet qegħdin imorru eh, l-istudenti eh, gradwati, ġifiri dak li suppost se jsir il-labor force il-ġdid tal-pajjiż, hija jitlaq barra mill-pajjiż. Minflok qegħdin inġibu iċ-cheap labor. Issa wara dan kollu xem kifet inti. Iż-żewġ partiti politiċi Però ngħid jiena mhumiex il-partiti politiċi per se li huma qegħdin jisfruttawhom il dawn in-nies. Il-partiti politiċi qegħdin jiġu użati wkoll u manipolati minn dawk il-kumpaniji multinazzjonali ngħidulhom u dawn il-kumpaniji l-kbar li għandhom monopolju fuqhom stess. Dawn bl-Ingliż jgħidulhom id-donors, ġifieri bażikament għandek eh, sitwazzjoni fejn jekk inti tibda li partit Sponsors. Jew l-sponsors jgħidulhom li trid. Għandek sitwazzjoni li jinbidel eh, jekk jinbidel il-partit, sija Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, eċetera. Il-problema hi li inti min qed jikkontrollhom il dawn il-partiti ħajib hemmhekk. In-nies ma jistgħux jivvotaw mill-barra lil dawn in-nies għax dawn huma nies fissi u jinqdew skont min ikun hemm fil-gvern. Huwa il-gvern ta' veru. Il-gvern li ma jidirx. Il-gvern li ma jidirx.
Il-gvern li jikmanda l-gvern li jkun elett. Ekku.
Bażikament dawn il-partiti ġifieri jkunu li til-leminija ta' dawn il-kumpaniji l-kbar li qegħdin jikkontrollaw kollox. Jekk naraw il-problema tal-proprjetà għolja, eżempju għaw Malta, hemm numru ta' fatturi, però ngħid jiena tnejn mill-akbar huma il-monopolju tagħhom fuq l-art Maltija fejn m'għandekx il-kompetizzjoni biex inti l-prezzijiet ikunu kontrollati. U għandek il-problema wkoll ta' l-overpopulation fil-pajjiż fejn inti tant qed ikollok domanda għolja għal dal-proprjetà li l-prezzijiet il-ħin kollu ħajibqgħu jolew. U qed jolew għal xiex? Biex tħallas eżempju 800 jew 900 fix-xahar għal biċċa kamra fejn anka ġurdin iħossu klostrofobik. U skomdu. U skomdu. Karmenu,
ħa nagħmillek il-kummenti ta' fatti oħrajn. Għandna mentalità popolari li għaliex tħallas għas-servizz tagħmel skjav mill-ħaddiem u għax dan inti ħallastu. Ejsek il-fatt li tħallast bniedem biex jaħdimlek, inti tista' titlob minnu dak kollu li trid mingħajr ma tagħti kas saħħtu mingħajr ma tagħti kas li huwa bniedem. Għandna l-iskjavi tagħna bħala qaddejja. Dawn persuni tal-ġilda skura jew oħrajn tal-ġilda bajda, fis-servizzi ta' tpaxxija tal-gosti, fil-prostituzzjoni, pereżempju, jew inkella xogħol ieħor li m'għadux isir mill-Maltin, kostruzzjoni, eċċetera Għandna skjavi tal-ġisem u tal-moħħ. Dawn huma fatti ta' f'Malta llum. Għandna ħaddiema demoralizzati għax għalihom m'hemmx tama ta' paga aħjar. Maltin dawn li qegħdin bil-minimum wage. Meta il-Gvern għal tal-qalba fin-negozjar tiegħu fil-bejgħ tal-assi tan-nazzjon għandu flus x'jaħli iżda jgħid li m'għandux flus x'jinvesti fil-ħaddiema tagħna. Għandna l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista li lill-ħaddiema u lin-nies jgħidulhom ħadd mhu akbar mill-partit, ħadd mhu akbar mill-pajjiż. Jien nemmen li mhux veru. Mhux minnu li l-bniedem, il-ħaddiem, l-istudent huwa akbar mill-partit u akbar mill-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar il-partiti magħmula min-nies. Il-pajjiż magħmul min-nies. Il-partiti magħmulin min-nies biex iservu lin-nies. Il-bniedem huwa l-qofol, il-primat li l-iskop għall-ħidma tal-partit politiku. Il-partiti politiċi huma l-għodda f'idejn in-nies, il-ħaddiema, l-istudenti u mhux il-ħakkiema tal-bniedem, is-sidien tan-nies, tal-ħaddiema u l-istudenti. Ma nistgħux nibqgħu nittolleraw partiti politiċi li jsiru jew jaħsbu li huma l-ħakkiema l-ġodda tal-ħaddiema tagħna. Il-partiti għandhom dmir li jservu mhux li jaħkmu. Il-partiti politiċi huma l-mezz, iżda mhux l-għan. L-għan tal-partit politiku jibqa' l-bniedem, li jservi lill-bniedem. Għandna politiċi li huma fid-dmir li jservu, u mhux li jkunu arroganti. Li jservu u mhux li jkunu suppervi. Dmir li jkunu onesti u mhux diżonesti. Umli u mhux arroganti. Il-kummenti tiegħek. Karm fuq dawn il-fatti li narawhom ukoll f'pajjiżna. Ma nibdew fuq, saw daqxie, mux għazma, nibdew fuq l-eskjavi. L-istess, aħna l-meta jitħu saw jiex storika l-bot, nafu li l-lum il-ġurnat l-fatan kiskjavi ta' veru, ġifi. Ma il-fat li għanna ekonomija li kif sammun kif samma ġejk, il-popolazzjoni ma tgħaz zdiedet ħafna. F'daqqa, ġifiri f'temp ta' xar snin, tlajna b'xi 150.000 iktar mill-li konna, ġifiri, un tinħas fuq il-pajis, kważi kważi toħloq atmosfera klaustrofobika u u ta' dwejja, hemm raġuni tanki xjenti. Pajjiż mimli.
Ekku, hemm anki hemm raġuni tanki xjentifiċi li bnem li kull ħlejqa jrid ikollha ċertu spazju. Il-fatt li hemm Biex biex ġibna din l-importazzjoni ta' cheap labor li ħafna drabi nħallsu biċċiċ fi. U l-kondizzjoni tagħhom huma ħżiena wkoll, ġifieri ġifieri mhux biss hija kwistjoni qed naraw effett ħażin fuq is-soċjetà Maltija, ma anki fuqhom hemm effett ħażin għax jekk għandhom kondizzjoni ħżiena dawn se jkunu qegħdin tajjeb. Ġifieri il-fatt li klassi ta' skjavi ehm, dil-ġimgħa kien hemm numru ta' rapporti fuq ehm, il-Malta għadha titqis bħala post ta' traffikar ilha tissemma li Malta u traffikar uman. Sada l-aħħar anke mill-gvern fil-Filippin, il-gvern tal-Filippin ħareġ xi alert. Kom ħajdum, ma kif ma nistħux dal-pajis li donna mhux ej għadin ċentru ta' traffika umanu, donna mhux ej, waħad ma jitkellem. Fejn l-oppożizzjoni, meta ħad titkellem fuq dal-affarijiet? bi rispett kollu, għax il-gvern u għal-gvern u suppost qed jagħmel xogħol u ma l-pożizzjoni should keep him in check jgħidu bl-Ingliż. Donnu ħadd ma donnu ħadd ma tjagħti kaxxej. Eh, eh, dan nistan dan kif kif jista' jkun ta' traffikar ta' umana, kif jista' jkun Malta llum ġiet ħabbi ta' human trafficking, ma nafx, ġifieri Imbagħad il-ħaddim demoralizzat u l-ħaddim jiena ngħid il-poplu kollu għaljenat, għaset jagħti każ, ġifieri bażikament. Għaxra ta' lejla, għara daqxej il-sistema edukattiva Malti, għara daqxej il-ħajja ta' wara l-iskola, u tara kif l-affarijiet, eh, mux daqsek tajjeb, pero ħafna fettet jgħidu naqsu eh, l-ammont ta' zazax, mux bis dan li għet imorru fl-edukazzjoni terzjarja. Għet jitlu ħafna jaħnu f'industrija li għal-kem ma' taħdem il-flus faċilment tispiċċa, per eżempju. skilled laborers, għal Maltin kienu tajbin għal-tarz, għal-sena. Għalaqna l-skel ta' sena, ftaħna, ftaħna skola spost sekondarja, t-spieġa filosofija u l-affajt. Ma kemm għana ħjar, għalix il-Maltin l-lum bil-patrikanza u bla sena. Jiġifieri s-sengħa naqset fost il-Maltin, allura allura kemm kemm ħamorru tajjeb. Jekk tiġi downturn ekonomiku, għax din ħaġa oħra ħadd ma jagħti kasarada pitada, jekk tiġi downturn ekonomiku, nafu pereżempju pajjiżi bħal Spanja meta kellhom il-kriżi ekonomika ħafna nies mar fil-kampanja u bdew jagħmlu xogħol tradizzjonali. Ħajkun possibbli għalina l-Maltin nagħmlu għad il-ħaġa. Laqas issiba l-kampanja.
Ekku, ġifieri apart li ma ssibx il-kampanja, laqas issib nies kapaċi jgħixu għal rashom. Dwar il-partiti politiċi li eh, bl-Inglis hemm kelma gaslighting, eh, ġifieri li n-nies joqogħdu jgħidulhom ħadd mhu ikbar mill-partit, skużi, tant ħadd tant mhux veru din. Illi wieħed mill-partiti prinċipali ta' Malta, l-Partit Nazzjonalista, ilu jipprova jifhem għaliex mhux qed jibbaħ elezzjoni wara oħra tal-aħħar 10 snin u jingħid iktar għaliex l-aħħar rebaħa kien kien kombinazzjoni. Iġi kif tiġi tgħidu li li ħadd akbar mill-partit, il-poplu akbar mill-partit. Il-partit xinu, il-partit iżgħar, ma taf kemm kienu partiti għaw Malta żgħar ma u partiti kbar ta' l-Stiklandjani, Constitutionals. Kienu għad mill-kbar partiti qabel, sparixxew l fejnom, fil-kodba tal-istorja. Qed ngħidu dan għaliex għaliex dil-arroganza kollha, dil-arroganza mal-poplu, Tiġi provina, tiġi provina, u l-partiti politiċi, jien musa noqgħod nibki jekk imutu l-partiti politiċi, ġivi dakin għalli jisir il-funeral ta' xi partit politiku, jiena nkun qiegħed li bes li bes l-libsa tal-karnival u niċċelebra. Ġivi mhux sa noqgħod nibki għax għaw xi partit spiċċa, dispjaċini, biex hemm dal-partiti l-kbar. Huma entità supposta servizz tal-poplu, mhumiex xi reliġjon daw. Mela, Dal-partiti politiċi qegħdin literalment joħon qegħdin hemmhekk u jqogħdu jintimidaw in-nies jisu mingħajrhom mhux sa ngħixu. Iva, ħi jispiċċa partit jilħaq partit ieħor. Dik hija l-ħajja politika fid-dinja kollha mhux Malta biss. Dwar il-poter, il-poter moħbi, u dik il-tened romano skura, romano okkulta, kien jidra fis-snin 80 kien hemm il-piduwe. Piduwe kienet loġġa mażonika devjata. Aħsbu ftit kemm hawn poter moħbi hawn Malta. Dal-aħħar qed issemgħu xi loġoġ li mmulaw, biex se ngħid huma ħżiena jew tajbin jien. Eh, imma imma ma nafx, imma f'daqqa waħda għaw fjorixxenza, ma nafx kemm żdiedu daw dal-organizzazzjonijiet. U U għalix ħafna dil, sef, mela mela sewa, mela sajf, mela l-autoritajiet, zgu daw kum akbar mill-partit, mux akbar mill-partit, akbar minn kull autorita. Għaraħ jħarġ li l-autorità jew l-qorti ħajwaqqaf dan jaqbad jiggaffja għalek kollox, jagħmilek waqqa kollox bil-gaffa jibda jibni, ħalli meta tinqata' sentenza jidlu fatta la żorba issa mhux se neħħija. Dik mhux mhux aqwa mill-pajjiż, aqwa mill-pajjiż daw in-nies ġew. Eh? U ħafna minn doħrajn, u ċip labor importat. Eh, Jena nishtiq nara li fjum il-ħaddim, missom daw li xu semmew. Alright, mux noqodu naħlu nejdu ċuċati u l-partit u noqodu naħlu l-partit liħor u għax l-partit tagħna aqwa mill-partit tagħkom. Fil-fjum il-ħaddim missom dal affarijiet kelmu u jiena naħseb li tiġi żmien meta mhux il-politiku s-sangi suga Is mhux is-sangisuk li hemm fi bib il-belt, imma il-ħaddiem jitkellem fl-affarijiet tal-ħaddiem, rappreżentanti tal-ħaddiema li huma veru rappreżentanti tal-ħaddiema, mhux rappreżentanti tal-ħaddiema li jorqdu meta l-gvern tagħhom ikun fil-gvern u mbagħad kombinazzjoni jistempħu meta jkunu meta l-gvern meta l-partit tagħhom ikun fl-oppożizzjoni. Jiġifieri ġi wasal iż-żmien li illi l-affetti jiddu jimbidlu ġo dal-pajis. Jena jena ħanejda ċara. Jekk il-fajt musta jimbidlu ġo l-pajis, 10-15 sena oħra, jekk mux intom u li jitkom ħajbatu. Jekk ma jimbidlux, dawn il-problemi li qegħdin insemmu l-lum, sa jibqaw u jkunu ikbar mill-li. Għax ġajja, ġajja qegħdin fi xifer il-preċipizju, jekk ħan l-affajt isiru, jekk ħajkun beyond videm, nista' nirranġawhom l-affarijiet. Issa wasal iż-żmien il-poplu jibda jiftaħ moħħu jqum u jbidda l-affarijiet. Jake, Għandna awtoritajiet li tilfu l-awtorità morali li saru jirrappreżentaw lill-ftit u mhux lill-kotra. Tilfu l-awtorità morali għax tilfu l-integrità u l-kredibilità. Saru jgħidu iva għall-kbar u jibżgħu miż-żgħir. Għaliex iż-żgħir tilef l-importanza tiegħu. Għandna poplu Malti u Għawdxi li qed jibża' li mhux ħa jibqa' sid ta' daru u ta' pajjiżu. Għandna l-festa tal-ewwel ta' Mejju li jeħtieġ tkun il-waqt li fih naħsbu kif il-ħaddiema tagħna jakkwistaw kwalità ta' ħajja aħjar. Il-ħajja hija sabiħa jekk naraw li niffaċċjaw il-verità u mhux naħarbu mill-verità. Il-ħaddiema tagħna huma l-aktar dawk li huma l-aktar fil-periferija tas-soċjetà qed jistennew daqqa ta' id u mhux daqqa ta' ħarta bil-wegħdi u l-ftaħir li ma jfissru xejn ħlief li l-kbir ikompli jikber u ż-żgħir ikompli jdoqq it-trab tal-art. Għandna ġens ta' ħaddiema jistennew ġustizzja u mhux establishment politiku li jibqa' jidħak bijhom f'wiċċhom. Għandna pajjiż li jeħtieġ jerġa' jagħti sens u valur lill-ħajja, lill-familja u l-libertà li jagħraf jgħix mill-ġdid is-sabiħ tal-loġika tas-solidarjetà. Il-kummenti tiegħek.
Jiena naħseb dal-punti kollha li semmejt il-problemi tagħhom joriġinaw minn minn ħaġa waħda u hija fundamentali. Fil-bidu kont semmejt dak li jgħidu jħobbu jgħidu l-partiti ħadd mu akbar mill-partit. Issa jien ngħid li l-problemi li qed naffaċċjaw hawnhekk pajji fl-Oċċident mod ġenerali imma mod speċjali f'pajjiżna u il-fatt illi nsejna illi ħadd mu akbar minn Alla. Issa, meta minn hemm meta imxejna minn dak il-punt fejn warrabna l-aspett l-aspett divin u l-aspett li minnu tiġi id-dinjità umana, sirna namlu Kull ħaġa, kważi kull ħaġa li tista' timmaġina l-Alla tagħna. Il-passjonijiet tagħna jsiru l-Alla tagħna, il-partiti jsiru l-Alla tagħna. U minn hemm mbagħad tibda titrabba dik il-mentalità servili li ila tikber hawn Malta minn żmien il-kolonjaliżmu ma ngħid dan l-aħħar snin veru ħadet spinta l qudiem sfortunatament. Ehm, u dan minħabba eh, il-mentalità materjalista li daħlet fejn sfortunatament il-Malti ġabuħ jaħseb illi ehm, kull ma dak kollu tajjeb fil-ħajja huwa dak li nista' nakwista mod materjali. Apparti minn hekk ukoll nixtieq insemmi il-problema li inti biex tiddefendi l-fruntiera tiegħek u ġol-fruntiera tiegħek għandek il-ħaddiema, dan il-klassi tal-ħaddiema li qegħdin nitkellmu fuqhom, irid ikollok ukoll sens ta' kultura, sens ta' identità. Issa li qed naraw li ġaraw f'Malta ehm, biex ikunu jistgħu jisfruttaw il-ħaddim Malti u anke eventwalment il-ħaddim barrani li ġej, u għalli nawru il-pedament morali ta' dan il-pajjiż u daħlu mentalità materjalista ta' akwist. Umbagħad bdew jattakkaw il-bażi tas-soċjetà li hija l-familja nukleari. U meta tattakka l-familja inti hija tattakka wkoll eh, l-identità ta' dak il-pajjiż minħabba l-fatt illi jekk il-familja tispiċċa, allura inti ma tistax trawhom il-ulied fil-kultura ta' missirijitek, u dik il-kultura u l-identità ta' dak il-pajjiż tisfaxxa fix-xejn u tispiċċa mhux pajjiż imma post fejn għandek ħafna individwi jgħixu ma' xulxin. U minn hemm tinħolo din l-idea eh, ngħidulha llum individwalista li mbagħad in-neoliberalisti ħatfuha, eh, ħadu vantaġġ minna u issa eh, spiċċajna fi problema fejn eh, qegħdin nippruvaw nikkumbattu dawn il-problemi kollha li qed jaffaċċja l-pajjiż di l-problema tal-sfruttament tal-ħaddim hija waħda minnhom. Imma sakemm ma narfux illi irtikolna Għalxiex niġġieldu? Għax jekk inti m'għandekx għalxiex tiġġieled m'intix ħa tiġġieled. U rridu ġifieri rridu nerġgħu niskopru mill-ġdid x'inhi l-identità Maltija. Għax hemm ħafna nies perikolużi hemmhekk hemm barra illi qegħdin qegħdin idaħlu ħafna dubju fl-imħuħ taż-żgħażagħ mod speċjali illi Malta m'għandhiex identità u li Malta Qisha minn dejjem kienet xi post tat-taħlit u multikulturali. U kif ukoll irridu niskopru mill-ġdid l-aspett divin tal-umanità, illi mingħajrha ehm, il-kunċett ta' dinjità umana ma tistax teżisti. Aħna naf, u dina eh, qed nitkellem hawnhekk b'mod speċjali eh, il-kunċett divin kif talmu il-Knisja Kattolika.
Ekku. Karmenu, l-idea tiegħek kan nibdew nikkonkludu fl-istess Tajjeb, tajjeb.
Eh, Ġejk eh, għal diskors tajjeb ħafna u anki ehm, eh, mhux biss Malta, ma anki il-kunċett Ewropew tal l-oriġini tiegħu jaf fil-Kristjanità, l-famuża ċiviltà. Ċiviltà Kristjana, Kristin, Kristin. Ehm, xi ħaġa li Biex l-soċjetà moderna, meta kien hemm wieħed filosfu Nietzsche qal alla miet, jgħidu qala bdieqa, Għammek mm. rajna l-mewt ta' ċivilta occidentali, ma nejx il-mewt nejt eh, ċivilta li edha fi hibernation, hibernazzjoni biex imbagħad tistenna l-mort li rġa' tqum. Għaliex dak li jmut, dak li kien ħaj li għam il-mewt, ċivilta li spira ma jistax kun tmut. Jiġifieri, ġifieri anke qed nitkellmu fuq diskors ehm, ta' ċiviltà u ta' kultura ehm, importanti ħafna. Ehm, però anke fuq il-livell lokali Malti, verament għaw attak fuq il-kultura millenarja kattolika kristjana occidentali seħla li trid illi f'Malti tappartjeni għalija. Qed naraw dal-attakk sfenat, ġifiri mhux biss fuq il-ħaddiem imma fuq kull aspett ieħor. Jiena li rrid ngħid illi sens li jien ma qatt ma naqta' qalbi, ġiena nemmen li dment għandek grupp ta' nies għandhom rieda u għandhom fehma u jistgħu jorganizzaw ruħhom jistgħu jibħu dak li hu mitluf. Ġifieri l-istorja mimlija b'eżempji ta' nies illi li kienu minn taħt jgħidu dilfu, pero għalix persistew U għax kellhom ideal, għax kellhom prinċipju, fidi sejħela li trid, jena xilhom jieħdu lura dak li tilfu. U dawk il-Malti qed iħossuhom bħalissa qalbu maqtuwa u forsi jgħidu sma dak kollu li aħna konna nemnu fih tradina dak kollu li li dak kollu li sawarna llum qed mhux sparixxa. Tatawx qalbkom jekk intom tibdew taħdmu flimkien, jekk aħna nibdew naħdmu flimkien, Jekk moviment jibda mill-ftit imma jiżdied, il-qoddim nerġgħu nakkustaw dak li tlifna, il-qoddim nistgħu nerġgħu dak li jinsab bħalissa mitluf nerġgħu naħdu ħlura, ġej ma diċ naqta' qalbna. U nixtieq ukoll ngħid li dawk il-ħaddiema Maltin, u speċjalment iż-żgħażagħ Maltin, ehm, iċċedux, ma iċċedux, ġifieri l-ħaġa se meta ċċedi, irridu nikkumbattu. bil-mezzi tagħna, ġiri tiġi mument fejn intom tidu tinsewx il-futur tagħkom. Jiena knajt ngħid, jiena nemmen għandi fiduċja illi tfal li forsi ġenetur tagħhom jinku tajdu la jikbru minn jassejġi minnhom għax ġa qegħdin ħażin bħalissa, naħseb wara la jikbru. Le, il-futur ta' uliedkom ħajkun sabiħ. Ħakun brillanti. Ma jridu naħdmu minn issa għal dal-futur.
Bib tiegħi. Dan li qrajna llum u li tkellemna dwaru mhumiex fatti li rridu ninsewu. Bħal moviment solidarjetà dan huwa programm ta' ħidma ta' impenn li rridu naraw li nibqgħu infakkru u għad rridu nistiednu anke politiċi li qegħdin fil-Kamra tal-Parlament niddiskutu magħhom il għaliex dawn huma l-kontijiet li rridu nagħmlu mal-verità. Dawn huma fatti. Dawn il-fatti li ddiskutejna bejnietna dawn mhumiex miktubin għall-ewwel ta' Mejju u bħal partiti l-oħrajn sa ninsewhom u nerġgħu naqlgħuhom fl-ewwel ta' Mejju li ġej. Dan huwa programm ta' impenn ta' sena sħiħa. It-tieni, il-moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja, Libertà, qegħdin inwaqqfuh u ntuh is-saħħa ta' kuljum sabiex naraw li dak li l-partiti l-kbar u n-nies li semma Jake li qegħdin jippruvaw inessuna li aħna għandna identità, li aħna ġejjin minn kultura, li aħna għandna familja, li aħna nies li fuq kollox aħna skop tal-ħidma tal-partiti politiċi. U aħna maħniex il-qaddejja tas-sistema, aħna l-primat tas-sistema, il-qofol tas-sistema. Il-bniedem u hemm għax għandu d-dinjità, għandu l-valur u mhux biex ikun servili. Qegħdin nagħmlu da kollu biex dak li ħaddieħor qed jeqred, kif qal Karmenu, aħna nżommuh ħaj. Biex dak li ħaddieħor qed jeqred, aħna nerġgħu nagħtuh il-ħajja. U hekk biss il-ħaddiem intuh kwalità ta' ħajja aħjar. U allura kuraġġ, tama u fidi f'Alla. U ma niddejqux ngħidu. Aħna Nsara. Aħna Kattoliċi. Aħna nieħdu l-identità tagħna mill-fidi tagħna. F'Alla li jemmen fil-bniedem. Alla tagħna jemmen fil-bniedem. U aħna nibdew infejqu l-problemi tagħna meta nibdew nemnu fina nfusna. Għandna l-partiti li qegħdin jgħidu il-partit l-akbar. Għax huma jridu jkunu l-akbar. U ġek għala sewwa Alla hu l-akbar. U għax Alla huwa l-akbar. Il-bniedem huwa l-akbar. Il-bqija s-sistemi kollha fid-dinja qegħdin hemm biex iservu l-bniedem. L-ekonomija biex isservi l-bniedem. Il-politika biex isservi l-bniedem. Ma l-bniedem huwa l-qofol tas-sistema ekonomika, ma mhux oġġett. Il-problema hija waħda u dan idu nibqgħu nitkellmu fuqu. Meta nwarbu l-Alla, nwarbu l-valuri Jirbaħ post Alla u l-valuri Alla tal-flus. U quddiem Alla tal-flus, kollox jiġi jiswa ħafna. U l-bniedem jiġi ma jiswa xejn. U dik il-gwerra li rridu niġġieldu. Kontra Alla tal-flus. Kontra Alla tal-kumdità. Kontra Alla tat-tpaxxija tas-sensi. kontra Alla li qegħdin ipoġġulna quddiem għajnejna dawk li qegħdin jikkmandaw. Imma jagħmlu hekk biex lilna jaħkmuna, biex bħala nies iġibuna servili tagħhom. Kif għadu kemm qal il-ħabib tagħna Jake, u anke Karmenu, il-kbar li jridu jaħkmu fuq iż-żgħar. Il-wegħda tagħna, aħna se nibqgħu nitkellmu fuq dawn il-fatti u dawn il-fatti m'aħniex se nħalluhom jorqdu. L-impenn tagħna hu li naraw li din il-gwerra nirbħuha. Nirbħuha flimkien biex lil uliedna u anke lilna nfusna Verament nibdew nifhmu li l-ħajja hija sabiħa u għandna għalxiex inħarsuha u niddefenduha. Grazzi lilkom u niltaqgħu għal programm ieħor nhar il-Ħamis li ġej. Programm ħa jkun interessanti fuq il-familja. Grazzi.